Electric veng mipuite, in zavaiin chibai u le. Kumin Sanghni leh Sawmhnih hian kan veng chhunga Pawl sawm leh Pawl sawm pahnih zirlai duh awm tak tak pass thar kan nei ve leh ta nual mai. Kum dangah chuan an pass lawmna neiin an pualin hun kan hmang thin a. Amaherawh chu vanduai thlak takin Kumina hripui Covid nineteen a len avangin he hun buatsaih hi a rem ta lo va. Hemi avang hian kum puan committee hmalaknain yma Electric Veng Branch Lunglei chuan he video hi siam tha a ti a. He video ah hian kan veng chhunga kawng hrang hranga mi hlawhtling te leh tun tuma pawl sawm leh pawl sawm pahnih pass thar te hlim thla kan thlir ho dawn a ni. Tin, zirlai te an zir chhoh zel na tur atana pawimawh thil chi hrang hrang te leh fuihna thu tha tak tak te kan en in kan ngaithla ho dawn a ni.

Yma Electric Veng Branch chuan zirna lama hma kan sawn theihna turin Pawl sawm leh Pawl sawm pahnih Pastor zawng zawng te lawmpuina leh chawimawina hun hman thin ni se tiin a rel a. Hemi puitlinna tur hian Pu R Vanlal Dika, Madika Late, chuan kum sangni leh pakua atang khan Branch yma hminga kan pek thin, Citation, min siam sak thin a. Kum sangni leh sawm pasarih, December, thla khan he khawvel hi a lo chhuahsan ta a. YMA Electric Veng Branch chuan kan veng tana mi thahnem ngai kan chan hi kan ui tak zet a ni. Amah awm tawh lo mah se a chhungten amah hriat rengna ni pah fawmin citation pek hi vawiin ni thlengin an chhunzawm ta a ni. A nih bakah hian veng chhunga mi thahnem ngai hrang hrang ten sum leh pai hmangtein min tanpui thin bawk a, anni hi he hun kan hman thin ti hlawhtling tute kan ti lo thei lo a ni. Tunah chuan Pu LH Lianzama, President, yma Electric Veng Branch Lunglei, Thuchah ilo ngaithla ang. Kei hi LH Lianzama, Electric Veng Lunglei Branch yma President ka ni a, kum tin hian Education Subcommittee hi kan din thin a, heng hian nasa takin kan veng chhunga zirna chungchangah te leh thil hrang hrang sports ah te pawh ni se hma an la thin a, amaherawh chu kuminah hian Central yma lampang hian kum puan atana zirna uar kum an rawn tih tak avang hian education Committee kha din tawh lovin kum puan committee in an khai tlang ta a, zirna uar kumah theih tawp chhuahin hma an la a, hei tunah pawh hian HSSLC leh HSLC pass te lawmpuina hun leh chawimawina hun kan hri leng mek avangin duh angin nei thei lo mahsela amarawh chu hetianga he chawimawina hun te, lawmpui theihna hun te he programme pui pui buatsaih lovin in han nei thei te hi a lawmawm hle mai a, a hmasa in a lawmawm ka ti hle a, lawmthu kan sawi hmasa a ni. Ei zirlai te electric vengah hianin kan tam hle tawh mai a, kum tin hianin HSLC leh HSSLC pass chhuak kan awm neuh nek a, chuan BA te MA te leh zirna hrang hrang kawng hrang hranga an zir na laia hlawhtling kan tam chho ve hle a, heng te pawh hi Education Subcommittee thin hmalakna rah chhuah tam tak a nihna chin te pawh hi a awm a, heng kan zirlai zirchhuak te hi tawi tea a han fuih ka duh ve chu. Education ina zirlaite a fuihna thin kan hriat theuh mai chu Education is an all round development a ti a, education chu engkim mai hi ni ringawt mai a, kan zirlaia kan hlawhtlin na piah lamah khanin hnathawh a la ngaia khami hnathawk tur khanin kan fitem tih laia kha tunah hi chuanin kan ngaihtuah hmasak khi pawimawh tawh niin a lang a, zirlaia zirlai sang tak zir tawh amaherawh chu hnathawh mumal hneih hlei thei lo hi tam tak kan awm a, heng hi ngun taka kan inngaihtuah chian hi a tul tawh tak zet zet a ni, chuvangin Kan zirlaia nasa takin kan ṭang ang a, kan zirtihruah tawh hnuah pawh kan hnathawh turah chiang takin hna kan thawk ang a. Tui lampang mahni thiamna zawng ah zirlaite kan kal thiam hi a ṭul tawh hle mai a. Chumi ni tur pawh chuan nu leh pa ten kan fate an tuina zawng, an talent kan zawn chhuahpui thiam hi a ṭul em em tawhin a lang a ni. Hei Tun kan hripui leng velah hianin thil pakhat hmuh chian deuh mai ka nei a, sorkar hnathawk tam tak hi an awhawm viavin a lang a, amarawh chu hei Zorama chuan sorkar hnathawh aia tha hi awm lo te pawn a lang a, amarawh chu heng sorkar hnathawk tur hianin tam tak chu a eng emaw ti mai mai a tling te pawh an lo awm mahna amarawh chu tam tak hi chu an zir lai zir lai an nih lai a, Nasa taka lehkha zir khatiang ho ina hlawhtlinna an rawn nei chho hi a tam zawk an ni a. Chuvang pawh chuan zirlaite kan zir kan zirlai kan nih laiin theihtawp kan chhuah a, thiamna tak tak pawh chhuaka kan nun kan hman a, hrehawm hmasak Ka eh kan awm loh chuanin eh kan hrehawm hmasa ang a, tichuan theih tawp chawiin len tam loh te zirlai kan nih lai chuan a ngai a, eh hrehawm kan hmasak ang a, tichuan nakinah kan nuam dawn a, chuan hei sorkar hna thawk te chu nia kan awh lo thei lo a, Zoramah chuan hei kan hripui leng vel laiah pawh ah thawk loh pawn hlawh an nei reng ti a, chutiang kha tiang tih hi a tam khawp mai, Heng hi tam tak hi an lo thawh rawh, an lo thawh rah tawh va, an lo thawh rah tawh a ni a, hah tak a, e, an zir lai an nih lai a, an lo thawh tawh vang a ni. Chung tiang chu entawn ila, kawng engkimah zir lai kan nih lai pawn eng pawh kan zir thei. Chungah chuan theih tawp chuahin hah hmasak ila, hrehawm hmasak ila tichuan kan nun Kan hmang anga nakinah kawng dik a nuam sa kan la ni chho thei dawn a ni tih hi vawiinah zirlaiten i hre thar leng u tih hi kan chah ve hrim hrim duh a ni. A tawpna berah chuanin kan sawi duh chu kan veng chhunga HSSLC leh HSLC, Pass zawng zawng te, Branch, UAMA, Electric veng hmingin chi bai kan buk cheu a, kan lawmpui em em cheu a, inkal leh zelna turah duhsakna kan hlan mawlh mawlh cheu ni ka lawm e. Electric veng zam ngai lo.

Ka hming chu Lalri Hmelsai lo ka ni a, tunah hianin Senior IT Architect in ka awm mek a, chuan hei Pawl sawm leh sawm pahnih result tha tak kan hria a, ka lawmpui khawp che mai. Chuan hei tunah hian pawimawh ka tih tlem te sawi ve ka duh a, career growth ah leh Keimahni tana zirlaite tana tangkai thei ka hriat thenkhat sawi ka duh a, chu chu a hmasa berah chuan ka sawi lo thei lo a, Pathian a nia, Pathian a kan inghah chuan engkim hi kawngawm tih hi hmasa ber ka sawi duh a nia. Chuan a pahnih lehnaah chuan tumruhna leh keimahni Keimahni in kan passion kan hriat hi ngai ka ti e, keimahni in min drive tu hi kan passion nia. Hemi kan passion kan hriat a, tumruhna kan neih chuan eng ang pawn hmachhawn lianin hrauh mah se hlawhtlinna hi kan hmaih ka ring lo a. Chuvang chuan tih tak takna, kan thil tih reng renga keimahni phur thuta ti ni loin a ngai stable thei ang ber kan passion kan hriat a, kan kan kan thil tih reng reng taima taka kan tih chuan, Rin, rinawm tak leh taima taka kan tih hian hemi hi a first step niin ka hria. Hemi nih chuanin eng kawngah pawh ni se sport a ni maw, IT a ni maw, eng eng kawngah pawh ni se he thil hi tu tan pawh hian a inhawng vek a ni tih hi ka sawi duh a ni e, ka lawm e. Electric veng,

Lalrin dik a ral teh ka ni a, tunah East Bengal Football Club ah ka khel mek a ni. Class ten leh Class twelve pass thar zawng zawng te thinlung takin ka lawmpui cheu a, eng kawngah pawh hlawhtlinna tak tak chang tur chuan mahni inthunun theihna a pawimawh ber a ni. Inkal zel na turah duhsakna sang ber ka hlan a che u.

Awle, tuna kan thlir tak te kha kumina Matric pass kan neih thar te an ni a, thinlung takin kan lawmpui tak zet a ni. Tunah chuan Pu Lalrotluanga, President, Sub Headquarters yma lunglei thuchah i lo ngaithla ve leh ang. Awle, chibai vek ule, kei hi Lalrotluanga Mawala yma Sub Headquarters lunglei President ni lai ka ni a, eizawnna kawngah chuan Ngarmin Jayabona College-ah Geography Department ah Head of Department niin ka awm a, kan Branch ah hian Branch UAME Advisor ka ni mek a ni. Hei vawiin ni ah kan nau te helai kei mahni Electric veng chhung bik a kan nau, Class Ten pass thar kan neih te leh Class Twelve pass thar hlawhtlin a chang tu te in za vaiin vawiin ni ah hian duhsakna leh lawmpuina chi bai ka buk che u. Kan hriat angin hei UAME pawhin a Ram hmasawrna tura a hnuk pawimawh nia ngaih zirna chu zirna uar kum a apuang a, zirna a dah pawimawh khawp mai a. Chung karah chuan vawiin nia he laia kan nau pass thar te lawmpui pa a hemi chungchang sawi theia kan branch UMA tena hun min han pe hi lawmawm ka ti khawp mai a nia kan hriat angin tunlai khawvelah chuan zirna hi a pawimawh khawp mai a Hmanlai ang, keini hun lai te pawh han ti ve khang lang ila, ang ai khan tunai khawvelah hian zirna hi kan dah pawimawh leh zual a, tin a pawimawh reng rual hian a hau pawh hau tak viauin ka hria a, keimah mimal phei hi chuan kei ka experience atanga kan lo sawi ve danah hi chuan heng zirthiamna hi tunlai khawvelah chuan a lei a lei chhuah a ni tawh ber em aw tih te pawh hi ngaihtuahna tam tak a awm a thei a ni. Chumi a nih avang chuan kan tu kan fate an pawimawh em em thin a tun hmain a zira te an pawimawh ber kan han ti a a dik lo chu ka ti hauh lo mahse tunlai khawvel ah chuan ka sawi ang khan zirna hi a lei a lei hial ngai ang thaw thang a sawi theih a lo ni a competition a sang a zirna in tha te kal a lo ngai a chutiang chuan Competitive world a cheng kan nih tawh avangin nu leh pa hi vawinia hian kan inngaihtuah a tul khawpin ka hria a, kan inchhunga kan fate hian zirna environment an nei em? Tin, kan fate zirna hi priority eng nge ni? Kan dah pawimawh em tih lai te pawh hi kan ngaihtuahna ah rilrua kan neih a ngai a. Tawngkama dah pawimawh ringawt te, tawngkama zir ro inti a intur ringawt te hi tunlai khawvel, competitive, khawvelah hi chuan a tawk tawh lo. An zirna tur atana theih tawp kan chuh a, thil dang kan mamawh thil dang te kan lo tih tlem a, kan fate zirna tura a zawng zawnga kan theihna zawng zawng hi kan hlan a pawimawh tak meuh mai va, chuvang chuan Vawinia hian Electric veng nu leh pa a bik takin Vawinia Pawl sawm pass thar nu leh pa te a bik taka kan chah duh chu tuna kan tu kan fate pass Thar hlawhtlinna chang mek te hi nakinah nu leh pa te pawn eng tikni emaw chuan eng emaw a la ni ve turin kan beiseiin ka ring a. Chu beiseina kan beiseina kha a tak ram chang tur chuan kan fate ni lovin keimahni pawh hian mawhphurhna kan nei ni tih kha hria ila. Vawiin atang hian tun atang hian Khami an zirna tur an education atan hian eng angin nge ruahmanna kan siam tih te pawh hi kan inngaihtuah a ngaiin ka hria. Sawi ang khan kan lak luh atangin kan fate zirna tur atan hian kan sum leh pai kan neih ang pawh hi theihpat tawp a kan dah hran a, kan in sacrifice a, khatianga kan tih kha a ngaiin ka hria a. Kan hriat angin helaia kan state thenawm lawkah Hnam dang an unau vai te chu kan ti teh ang, hnam upa an nihna te pawh ni anga an fate zirna tur atana an in sacrifice nasat zia, an in pek nasat zia hi kan rilruah kan hriat athain ka hria a. A bik takin kan ti anga inchhung khurah chuan nu hi an pawimawh khawp mai a, fate nena inhnehnai an ni a, sawi tawng khan hnam changkang zawk, hnam upa zawk, Sakte heng vaite phei hi chuan an fate an ngaihtuah a, a bik takin nu te hian helai a lo enkawl ang zawng zawnga kha an mawh a, an mawh an la a, anmahni zirna tura kha an pa ten an thawk chhuak a ti khan chhungkua an tang ho thin a ni. Vaineh hian ka rilru a, ka ngaihtuahna a awm ve thin, ka rual a awna em em a chu chhungkaw tin Nu te hian kan fa te zirna hi engchen nge kan hriatpui, kan fa te zirna atan hian engchenin nge kan inpek tih te pawh hi kan ngaihtuah a ngaiin ka ring a. An lehkha zirna ah khan pui theiin hrilh thei lo mai la tangkai theihna kan nei a ni. An lehkha zirna hmuna bulah kan awm ang a, an mutchhuah changa lo tihhar a, thingpui lo lumsak a, khatiang anga, lo fuih te a ngai a, a chang chuan Pathian thu te pawh lo hrilh a, khatiang a kan thiam tawk a, lo fuih te a ngai thin, an zirlai a pui thei lo mai la, khatiang a anmahni tana kan in pe ni tih an hriat kha chuan sawi chhuak lo mah se kan fa te kan tu te hian nu leh paina min beiseina kha an hre em em mai a, tah chuan rin ai hian anmahni rilru ah hna a thawk thin a, chu chuan hlawhtlin na a hrilh chho in ka ring a, tin a dawt leh kan tih rik leh duh chu. nia nu leh pa tam tak te zirna kawnga knowledge eng emaw hriatna kan nei thuk lo a nih pawhin kan fate kawng zawhna tur leh an zir leh zelna turah hian a hre zawk te zawhna chang kan hriat a pawimawhin ka ring a vawi neih hian kan van nei khawpin ka hria a keini electric veng eh, lunglei te hi helaia a bik takin kumpuan committee kan nei hian eh, zirna lama mithiam tak tak te a ngaihna hria rawn tur an awmin ka hria kan hruaitu te zingah hian Chuvang chuan nu leh pa, vawinia fate hlawhtlinna chang thar te pawhin a, kan fate kalna tur leh an line turah hian harsatna kan nei a, ngaihdan kan siam thiam lo deuh a nih pawhin kan kum puan hruaitute, helai branch hnuai kum puan hruaitute hi Rawngtail an nih hi an inpe em em mai a, khang tur khan an inkau reng a, khangte nena sawi ho a, kan fate kawng hi a bul atanga, Kan thlan thiam a pawimawh em em mai ni, kha kha kan rilru awm tlat sela tha in ka hria a. Tin, a dawt leh a kan tih rik leh duh chu kan fate hian eng nge an tih a, eng nge an zir, eng nge nih an tum, eng nge an tui tih lai hi kan hriatpui a pawimawh in ka hria a. Chu chu vawi leh khat a va zawh pup a, a chhanna ringawt a lungawi chi ni lova, an suk thlek, an hawi her, an che zia tang khan An tuin a awm a hi nu leh pa te hian kan ngaihtuah tel a ngai. Naupang an la ni a, kum la mature lo an ni a, an rilru pawh inthlak a inthlak ang. A zawttu azirin an tuina pawh kha a dang a dang mai thei a ni. Chuvang chuan he laia no sen an ni atang lo enkawltu hian a sukthlek a nih dan tur tawka chu kan hre tur a ni. Chuvang chuan khangte nena tangkawp khan He laia mithiam zawkte rawn chungin anmahni kan fa kan tute nen khan sawi ho va, an kalna awm tura hi kan thlan thiam a pawimawhin ka hria a. Chumi nih loh chuan nakina an han kal ang a, an duh angin a lo ni leh lo vang a, result tha te an nei lo vang a, beidawnna an lut ang a. Kha beidawnna khan thil tha lam aiin tha lo lam a min hruai lut a, chhungkuaina tuara khawtlangin a tuar phah thin a. Chuvang chuan kan fimkhur a ngai khawpin ka hria khang kha Kan rilru a nei ta ila a thain kan hre bawk a, tichuan a dawt leh a kan tih rîk leh duh chu kan fate kha he hmeichhia an lo nih emaw mipa an nih pawh hian kha anmahni dinhmun a zir a, line thlan thiam hi a ngai ve leh in ka hria a, Hmeichhe line lutuk lo chi an lo thlan khan eng emaw han kal thui dawnin harsatna a lo awm thin a ni. Heng kawngah pawh hian mithiam zawk te a ngaihna hria te kan rawn tam a pawimawh khawpin ka hria a, heng lai hi kan rilru ah kan ngaihtuahna a awm sela. He lai a thian te chumi ah chuan chumi college ah an kal dawn chu chun zir dawn, zir ve mai rawh se tih lam a ni lova, kha lai ah an tuina zawng nakina an hlawhtlin theihna lai tur leh chhungkuaina eng nge ni, Kan chhawr leh theihna lai tura kha kan ngaihtuahna kan neih a pawimawh a. Chumi ah chuan a china ka sawi tawh ang khan han insen deuh ngai te, inhrek deuh ngai a lo awm a nih pawh a, kan inhrek peih kha a ngai a ni. Kha kha tunlai khawvel ah chuan a pawimawh tak zet zet in ka hria a. Tin, a tawp ber a kan tih rîk duh chu nia tiang hian tha lai kan tu leh kan fa te an lo chhuak zel a. Tunlai khawvel ah chuan an rilru pawh chak a, tichuan an hrang chak em em a an ngaihtuahna te pawh hi Amah erawh chu kan nu leh pa pawhina kan fa te, kan tu te lehkha an zir chho turah hian eng lai maha chah theihnghilh lo tura kan inhrilh hriat duh ah chu kan Mizo nunphung kan society a hi eng zawng mah hian khawi hmunah pawh zirna chhunzawm sela bansan lo tur leh thlauhthla lo tur hian kan inhrilh hriat a pawimawh a ni. Mahni hnam tih dan te, mahni culture emaw khatiang ang chi ngaihsan lohna nena min leh kha a zir chhoh chuan society tan leh khawtlang tan, chhungkaw tan mi tangkai tak ni mah se la limit eng nge ni eng emaw tawp chin a nei thin a kha kha a fuh dan hi a kim thin lo va. Chuvang chuan an awmna apiangah nu leh pa chawi mawia mahni hnam Chawimawi thei tura kan inhrilhhriat a, kan inzilh fo hi a pawimawhin ka hria a, chute chu kan sawi duh a. Tichuan a tawp berah hian Vainia kan nau hlawhtlin achang thar te a tawp bera kan fuih duh cheu chu nu leh pa te aiin lehkha kan lo thiam tawh pawh ni maithei a, kan hriatna pawh zau a ni maithei. Mahse, hringtu nu leh pa tuisik kan nih lai atanga min enkawltute, Thu dah pawimawh lo va, mahni nge kan ti kan intifing a nih chuan kan kal fuh lo vang, kan Bible-ah kan hmu a, mahni nge intifing chu la Lalpa chutih la sual kalsan rawh ti ni. Chuvang chuan mahni ngaia intifin hi Pathian pawn a phal reng reng lo va, nu leh pa kha zirna kawngah a thleng sang lo zawk pawh ni sela, an experience hmun sawm a then a hmun khat pawh hi experience kan la nei lo a ni tih hria, nu leh pa zai ngai chunga, Kan chhungkua in a phak tawk chin ah kan kalna awm tawk te pawh kha kan thlan thiam a pawimawh khawp in ka hria a, vei nih hian kan tu kan fa te hlawhtlinna chang thar zawng zawng te duhsakna nen khang thu te kha kan han sawi ve ni se la pawh ni se la kan sawi chhun te kan nau kan fa te kan tu te pawhin a in rilru ah in ngaihtuah na in vawn reng a. He khawtlang tana nakinah mi tangkai in nih zel theihna turin duhsakna sang ber ka hlan a che u, ka lawm e. Tuna fuihna thu kan ngaihthlak te kha zirlaiten zawm theuh kan tum dawn nia. A Rosie ka electric veng zirtirtu pension ka ni a, Kumina Pawl sawm leh Pawl sawm pahnih pastor zawng zawngte lawmpuina chibai ka buk cheu a. Khawtlang timawitu in ni a, chhungkua tihlimtu leh tilawmtu in ni a, a chhawr ber tur erawh chu nangmahni in ni a. Hei yma Education Committee, Subcommittee, in kum tinin Pastor te lawmpuina hun an siam thin a, a ropui hlein ka hria, Khawtlang tan leh Tuna Pastor te tan pawh thil lawmawm tak leh khawtlang tana thil ropui tak a ni a, an chuan awm a, an fak awm a ni. Hei lawmpuinah hian thil han sawi duh ka nei a, chutah chuan zirlaite Fuihna leh Ken zirtirtu ho leh nu leh pa te pawh huamin fuihna thu tawi te han sawi ka duh a, zirna a hma kan sawn theihna anih beiseiin chung chu tawi te tein kan sawi dawn a ni. Hei zirlai pualin lo sawi zai la. sikul ah kan thawk a, kan zirtir chhuah tawh te, pastor te, doctor te, engineer te leh officer lian tak tak te, tin sumdawng hlawhtling tak tak te, mla, minister te leh midang mi pawimawh tak tak eng emaw zat an awm tawh a, ka hmuh dan chuan heng ho zawng zawng hi mi taima tak vek an ni, an zirlai ah pawn taima a, naupang an ni atanga mi taima a ni a. Lehkha thiamna hi mi taimate ta a ni a, thawh chhuah ngai a ni a, chuvang chuan an lo thawk chhuak a ni. Lehkha zirna hian pawimawh ka tih ve em em chin chu attentive leh attendance hi a ni a. Sikul tha taka ka la ngai a, attendance tha. Min a neih a ngai a ni. Tin, attentive hi a pawimawh khawp mai a, ngaihsakna, zirlai ngaihsakna tel lo chuan hlawhtling hi a har khawp mai a, hei hi kan hriat ngei ngei tur a ni a, kan ngaihsak tlat chuan thiam a awlbik a, tin mahni tana zir tur a ni. Chhungte kan zir sak lo a, mahni tan kan zir a ni. Hman tlak ni turin, mahni inngaihtuah thei ni turin hei zirlaiah hianin Mathematics leh Science hi zir ngai bik a ni a, a dang hi chu chhiar a hriat theih deuh mai a ni a, chuvang chuan lehkha zir hi huphurh lo tur a ni. Sorkar hnathawh nan emaw chauh te hian lehkha zir tur a ni lo va, mahni intohdela a ruaitu ni zawk thei tur hialin kan ngaihtuahna kan hmang anga chumi tur chuan thiam tak tak a ngai a, kan zir apiang kan thiam tak tak zel a ngai tih hi kan sawi duh a ni. Zirtirtu lam fuihna Tawite in han sawi ve leh ila, keimah pawh zirtirtu ka ni thin a, keimah pawhin a ka tawng theih loh phei chu a ni a, amarawh chu kan sawtpui atan sawi ve tha ka ti a. Kan Director thin pakhat ina a tawngkam ka hriat ve reng thin chu Eve Gold Rust, What and Iron Do? Tih hi a ni a, thir rangka chak mah tui ek chuan thir chu engti tak i dawm ang maw tihna a ni a. Zirlaiah hian zirtirtu a tui ek chuan naupang chuan ngaihtuah awm ang tih hi a hriat theih mai a ni. Naupangte hi hmangaih tur an ni a, hmangaih taka kan enkawl chuan, duhsak taka kan enkawl chuan thu pawh hian a awih mai a ni. zirtir nuam takin an awm thin a ni. Zirtir mai hi chu har lova thiam tir hi a har a, helai hi pawimawh lai tak a ni a, naupang hian in ang lo va, in ang vek anga kan zirtir theih an ni lo. Psychologist ho vina individual difference an tih te hi a lo ni khawp mai a. Zahthlak si lova an thiam loh na lai hriat sak a, chumi atanga dawmkan chu an ngai thin a ni. Zirtirnaah hian pawimawh ka tih fo chu hei Book Centre an awm a, lehkhabu thiamtir ngawr ngawr tura hma la an awm a ni. A tha thawkhat tho va, tin thenkhat leh chu Teacher Centre Zirtirtu ina ka nawt a nih loh chuan ka pawm lo tih ang chi emaw? tin an mahniin dah pawimawh lutukna ang te a awm thei thin a. Heng zawng zawng ai hian pawimawh ber chu Child Centre hi a ni. Naupang ngah kan ngaihtuahna zawng zawng kan peng a, an tan a tha tur, mi hrang hrang, mi mal te te tan a tha tur kha kan ngaihtuah tur a ni. Kan hna kan hnathawh pawh en fiah a, mahni infiah reng hi a ngai a ni. Nu leh pa tan tawite kan sawi ve leh eng e? Kan faten an sikul chanchinte, zirtirtu chanchinte an rawn sawi hi awih mai loh tur a ni. Sikul an kal chhai em tihte hi en fiah fo a ngai zawk a. Nu leh pa hnena an sawi hi chu mahni insawihthiamna te hian tel fo mai a ni. Tichuan an zirlai phurpui a ngai a. Kan lo ngaihsak ve a, kan lo phurpui hi an tana sawt em em a. Phurna, tuina a siamsak thei a ni. An hmasawtna lai te An chak lohna lai te lo ngaihven pui a, khatiang a naupang hi an zir lai a kan tel ve a ni tih an hriat chuan ti mai mai lovin kan fa ten leh kha an zir thei thin a ni. Tin, tunlai hunah phei chuan zir hun bi insiamsak hi a pawimawh em em a. Phone te hi tangkai tak a nih lai hian zirlai tana harsatna siamtu thil hnawksak tak a nih theih na lai te pawh a awm tih kan hriat pawimawh khawp a ni. Nu leh pa te kan pawimawh em em. Hei zirnaah hian zirtirtute, nu leh pa te, zirlai te Tantlan a ngai a, heng hi kan tantlan thap hi chuan zir a sawt a, hlawhtlin a awlh a, Pathian rinchhanin kan hlawhtling ngei ang tih hi ka ring a ni. Electric veng naupang zawng zawng tuna la zir lai te, tin pastor zirna kawng zawh leh zel tur te pawhin Heng hi kan hriat pawimawhin ka hria a, duhsakna, min kal zelna tura ka hla na che u. Electric veng vul zel rawh se. Hai le, Paul sawm pahnih pass thar te hlim thla i lo thlir ho ve leh ang.

Pa sin awm tih kan lo hria, kan lawmpui tak zet che u a. Ahh tin in lehkha zirna kawnga in kal zelna tura duhsak nasang tak ka hlan bawk che u ni. Ehh Nelson Mandela in hre mai thei a, South Africa rama an ram hruaitu ropui tak an President hial te pawh lo ni tawh. Chu chuan Nelson Mandela khanin thil pakhat a sawi a, chu chu ram hmel ti danglam tur chuan hmanraw tha ber chu education hi ni a ti a. Chuvangin nangni tuna pastor te, lo pass tawh te, zir mek te in mawhphurhna chu kan ram hmel ti danglam hi ni a. A awmzia taka chu kan ram hmel ti danglam tur hian I in kohah mawhphurhna thui tak a in nghat a ni. Chuvang chuan he mawhphurhna hi tha taka in hlen theih nan duhsakna ka hlan che u. Electric veng zam ngai lo. Kei hi Doctor Lalsang Lura chak chhuak ka ni a, tunah hian Satvanaiphai PHC ah Medical Officer hna ka thawk mek a ni. Tun hnaiah kan veng atangin HSLC leh HSSLC result dawm tak tak nei thar chin awm tih ka lo hria a, thinlung takin ka lawmpui cheuhin duhsakna in ka leh zel tura ka hlan cheu a, hmalo in panna kawnga intuihna zawn thlang thiam ula, tah chung kal ula, tei mat takin be ula, Pathian hre chung zelin kan ram leh kan hnam tan mi chhan fak awm tak ni turin duhsakna sang ber ka hlan chu ni e.

Kei hi Vanlal Rokim a ka ni a, Accenture Technology-a IT and Strategy and Consulting angin a ka thawk a. Electric vengah Class Ten leh Class Twelve tha taka pass in awm tih kan lo hriat avangin lawmpui cheu a. Hemi pass sar te ho tan hian thil hriat tur pawimawh tak pakhat pahnih Thum te chu pakhatna atan tumruhna leh thuawihna kha a pawimawh a, pahnihna atan chuan hne tum bik neih kha a pawimawh tawh a. Pathumna atan chuanin khami tum bik neihna a kan lo thei lo palh a nih pawn eng nge thil dang second option ngaihtuah te pawh kha a tha a ni. Electric veng zau mai lo. Ka hming chu H. Laltanpuia a ni a. Zirna lamah MSc Botany ka zo a, tunah hian ran vula ei zawng mek ka ni. Vawng zawlah farm siamin vawk vulin tunah hian ei ka zawng mek a ni. HSLC leh HSSLC result chhuak, electric veng, pass thar zawng zawng te, lawmpuina chibai ka buk cheu a, duhsakna sang ber ka hlan a cheu. Inkal leh zelna tur kawngah pawh in nun, in fimkhur a. Inkal kawng uluk taka in chhut a. In eizawnna tur te in zirna line ah thleng pawha nun in uluk a tul hle in ka hria a, chumi tur chuan mahni taimak a rinawm a, enge ka tum, enge ka tih tum, ka zirna kawng hian enge min hruai thlen a tum tih te kha kan pass thar te hian kan hriat a pawimawh hle in ka hria a, eng pawh ti ila, eng kawng pawh zawi ila, Rinawmna leh taimakna nena kan tih chuan eng hna pawh hi hna zauma a chang thei a ni tih kan hriat a pawimawhin ka hria a. A dawt lehah chuan tuna kan zirlai thar te nakin lawka kan officer lian tak tak tur te hian vawinia hian kan rilru a kan neih a tul a ka hriat chu. Kan kan sir lawkah chakma unaute zirna lamah an ṭhangharh nasa em em a, hengte pawh hi. Mizo te pawh hi kan thanhar a tul ve lo mi tiin vawiina kan zirlai pass thar duh awm tak tak te hi kan cho duh cheu a, chak mapa pawhin a technical line a pakhatna a nih theih chuan Mizofa hian enga tinge a nih thei lovang tih hi vawiinia hian i kan zirlai pass thar te hian cho na la ula ka duh hle mai a, chuan a dawt leh ah chuan. Kan zirlai pass thar tena kan subject lak tura kan fimkhur a ngaihzia hi. Vawinia hian kan hriat thar leh pawimawh hlein ka hria. A bik takin kan Paul Sawm Pastor ten enge ka nih tum, sub eng subject nge lai la, eng line ah nge ka kal theih tih hi Mizo tena kan tlak chham lian tak Vawinia kan thlen tur ang kan thlen phak loh na ni a niin ka hria. Chuvang chuan Doctor nih kan tum chuan Science subject kan lak ngei ngei a ngai a ni tih te pawh kan chian a ngai a. Chumi mai piah lamah chuan Kan eng nge kan tui zawng? Eng subject hi nge ka rilruah lut thei a? Eng lampang nge ka tui zawng? tia hi kan thlan fimkhur a ngai hlein ka hria a. Chuvang chuan vawinia pass thar zawng zawng te pawh hian a ka zir thui a maw, ka zir sang a maw, a ka zir hniam deuh a maw pawh ti ila i kan tuma kan chian phawt a, Kan thlen chin apiangah hian rinawm tak leh taima taka kan thawh chuan i engkim hi kan hma eng a, taimakna hi a pawimawh a, Pathian tih chunga eng hna pawh kan thawh chuan malsawmna, Pathian malsawmna dawngtlak hian hna hi a thawh thei a ni tih kan hriat a pawimawh a. A dawt lehah chuan i rinawmna hi a pawimawh khawp mai a, kan thlen chin apiangah hian ram ram tan rawng kan bawl thei a ni tih hre reng chunga, Hna kan thawh hi a pawimawhin ka hria, kan officer lian pui pui te pawh eng nge an sum lak luhna kan en a, an khawsak nen a inmil loh chuan kan ngaisang miah lo. Chuvang chuan hnahniam te thawktu mi dik tak, a thawh chhuah mil taka khawsa te hi Vawinia chuan thalai te hian idol atana kan neih hi a pawimawh tawh tak zet in ka hria. Chuvang chuan kan thawh chhuah mil tawka khawsak dan kan thiam a, Kan rilru sukthlek pawh khati lampang deuha thalaite hian kan rilru kan hman hi a pawimawh tawh tak zetin ka hria a, vawiinah hian ka thalaipui lehkha thiam tak tak, thluak tha tak tak rawn chhuak thar te hian kan moral reform na hna hi i kan rilru ah kan vawn reng a, kan kalna apiangah hei hi challenge a kan lak ngam hi a pawimawh hlein ka hria a, chuvang chuan in kal leh zel na tur kawngah pawh

A hming chu Arlel Rawdingi a ni a, Puka Arzahnghena leh Tihlelziki fanu a ni a. Vawiinnia hian hei electric venga naupang duhawm tak tak te, class ten leh class twelve pass thar te lawmpuina turin ka rawn lang ve chu a ni a, thuchah te ka rawn sawi ve dawn a ni a, khawngaih takin uluk takin min lo ngaihthlak sak ulangin. Vawiinah hian Pastor te hian nasa taka inthawhrimna avanga hlawhtlinna in hmuh avangin ka lawmpui em em che u tih kha kan sawi hmasa duh a ni. Kei hi Lunglei Electric venga Pu Deng chhunga school kan tih mai thin ah Primary school ah khan ka kal thin a, Tinvenglai Primary school ah ka kal bawk a,

Interview te kal tlangin helai hmunah North East Town Council-a Central Service va zawmin Advisor, Banking, Industry, Tourism in ka thu a ni a, North East pumpui hi kan enkawl a ni a, kan buai thei ve hle a ni. Vawiina pass thar te tan hian A in lo la hriat lo palh tak in a Pathian in nangmahni ah khan tih theih na mi bik nih na a dah vek cheu a ni tih kha kan hrilh duh cheu a, mi zawng zawng hi IAS officer te, officer lian te a nih vek theih lo a, chu vang chuan in tui na te, in thei na te, mi dang ai a in bik na kha hre chhuak hram hram tur in ka chah duh cheu a, Pathian hian mi hi Eizawnna mu mal nei lova, khawvel a vak vai mai mai tur hian tumah hi min siam lo a ni tih hriain in theihna Pathianin a pek che u kha zawng chhuak turin ka chah duh cheu ni. Tin, tunlaiah thalaite leh nu leh pa mai te pawh hian phone hi kan hmang nasa em em a, hei hi a chin tawk kan neih tlan vek a ngai a. Naupang phei chuanin lo a lo a luak chhuak a inhman chuan in career atan a pawi lutuk dawn a. Nakinah ri theih nan hnuk lut theitu che u a nih dawn avangin phone hman hun bite in insiam a pawimawh a, tin chutih laiin phone ah hian khawvel pumpuia information pawimawh tak tak in zawn chhuah thei avangin in duhzawng thil tha nangmahni tan a tangkai hriat theih nan erawh chuan in hman thiam a pawimawh a ni. Vawiinah hian hei nu leh pa chawi mawi rawh u tih thu ah hian Thil chi hran deuh hlekin kan hrilh duh cheu a, nu leh pa te hi khawngaia hmangaih ngawih ngawih tur an ni tih hi ka hrilh duh cheu ni. Nu leh pa te, min hmangaihtute, u leh naute rilru tina lo theih ang bera kan awm hian hlawhtlinna hi keimahni kawngah hian a lo kal ve thin a ni tih hi hriata pawimawh em em a, Chuvang chuan, I nu lei pa, i chhungte, nangmah an hmangaihtu-te rilru ti na lo a, an an lawm zawng ti tur anga Tani lakna khan hlawhtlinna nasa tak a la rawn pe dawn che ni tih kha kan hrilh duh che ni. Tin, chu bakah chuan hei Pathian hnenah fitna te kan dil thin. Mahse khawi atangin nge fitna chu a lo kal dawn Hei hi tun hnaia keipuina ka hriat thar a ni a, listening skill hi tha tak kan neih theih a pawimawh a, mi thusui hi uluk taka kan ngaihthlak thin a pawimawh em em a ni. Classroom ah kan awmte, sermon te tin tuna ka thusawi lai ngei pawh hi uluk taka in ngaihthlak a, khatianga thil tangkai uluk taka in ngaihthlakna atang khan finna hi a lo kal dawn a, chu chu Lalpa hnen atanga finna lo kal chu a lo kal dan kawng chu Listening skill in neih that a pawimawh a, kan sawi tur hi chu kan sawi ngei tur a ni. Mahse a tawng berah te, a tawng nem berah te hian tan loh thin hi a pawimawh em em a ni tih kha kan hrilh duh bawk cheu ni. Kei engmah pawh ni chuang bik lo pawhin a, hetiang hi ka thleng thei a nih chuan in thleng thei ve vek ang tih hi ka ring a, mahse in line tur erawh chu in thlan uluk a pawimawh em em dawn a ni tih kha kan hrilh duh cheu a, tin Vawiinah hian hlawhtling ve hrih lo te in awm ngei ang tih ka ring a, chung ho pawh chu beidawng reng reng lo u la, tha thar in, uluk tak in, nangmahni a theihna awm kha bih chiang chung in, Pathian rawn chungzêl in, in hma lam hun duang u lang, tichuan Hlawhtlinna tha zawk in la nei theih ang tih ka ring a, duhsakna kan hlan tel bawk che a. Hei electric vengnu tih takah Competitive Exam Central Service te, MCS, te tiang ho exam result a lo chhuah te hian electric veng mi hi ka lo zawng ve vat vat thin a. Mahse, duhthusam kan la ni lo hle mai. Khawngaih takin chutiang lam kal thei zawng chu In awm anih chuan ṭan la u lang, amaherawh chu ka sawi tawh angin hei hi mi zawng zawng line a ni lo va, kan line ṭheuh, carpentry a ni emaw, ih siam lam a ni emaw, eng pawh ni rawh se, kan theihna bik midang te aia kan chungnunna kan hriat fuh a, chu chu lamah chuan hlawhtling tura ah taimak chhuah a ti tak zet a, Pathian hre chunga nu leh pa te ah bei ti dawng lo zawnga hma kan lak phawt chuan hlawhtlinna duhawm tak in nei vek ang tih ka ring a, electric veng hi veng nuam a, siam tur chuan mi maltin kha inpawimawh em em a ni tih ka sawi duh bawk a ni. In zavai hnenah lawmpuina ti tak zetin hrilawm tlang atangin ka rawn thawn e, ka lawm e. Khati zawng kha zirlai hlawhtling te chuan mawina hun kan thlir ho theih chu a ni a, zirlai hlawhtling zawng zawng te inkal leh zelna tura duhsakna sang ber kan hlan a che u. Tin, he video a hlawhtlin nana an hun leh tha hlu tak tak senga buaipuitu zawng zawng te hnenah lawmthu kan sawi a, he video a puitlin theih nana thiltul hrang hrang min buaipuitu, YMA Electric Veng Branch Lunglei chungah kum puan committee chuan lawmthu kan sawi tak meuh meuh a ni. A tawp berah chuan kan veng chawi mawi a ti hming thatu kan nghah fak in ni tih hre reng ula, electric veng hma khua hi in kutah a awm a ni tih hi theihnghilh ngai suh ang che u.